Ceri Wyn Jones, Helbul Hunan, sgwrs am farddoniaeth a iechyd a lles, recordiwyd ddydd Gwener y pedwerydd ar hugain o Fedi 2021. Wel, noswaith dda i chi gyd, a croeso cynnes o bell ag agos i'r cyfrwng gwyrthiol 'ma sydd wedi bod yn rhan o'n bywyde ni ers, wel, deunaw mis erbyn hyn. Mae hwn yn noson arbennig felly achos dyma'r tro cyntaf i ni gynnal y ddarlith ar Zoom a'i chynnal hi ar y cyd gyda cydweithrediad fydd yn mynd i ffrwytho ag i flodeuo'n y dyfodol gyda y Brifysgol yn Aberystwyth. Y Darlithydd, Gwlad, yw y Prifardd Ceri Wyn Jones. dyn ni ddim yn mynd i uh, ddala ni'n byd ni ar y bwynau, ond i chi gyd yn gwybod mae cael ei enni'n a the ymhell o Gymru mewn gwlad arall yn Welwyn Garden City. Ond uh, dod nôl yn grwt bach i si Bemfro, mae'n bwysig i ddweud hynny yn dwi, i Ben y Bryn yng Ngogledd si Bemfro, a mynychu'r ysgolion cynradd yn Cilgeran ac Aberteifi, cyn mynd i'r ysgol uwchradd yn Aberteifi. A wedi graddio yn y Saesneg yn y Brifysgol yn Aberystwyth, buodd e'n dysgu yn yr Ysgol Gyfun yn Nyffryn Teifi ac yn bennaeth yr adran. Buodd yn olygydd ar ôl hynny gyda Gwasgomer. Wel, prifardd y gader yn y Bala yn 1997 am ei awdl gwaddol, nid gweddol ond gwaddol, A'r goron yn y Bala yn un yn 2009 am gerddi'r testun yn y gwaed er cof am ei ewythr yr Parchedig Aled ap Gwynedd. A wedyn yn y flwyddyn 2014 fe enillodd e i ail gader ar awdl ar y thema lloches. Mae wedi bod yn fardd plant, Ac ar ôl hynny fe goeddodd e gyfrol dwli o ddifri, cyfrol o fyrddoniaeth i blant. Mae 'di cyfrannu hefyd at gyfrol Byd Llawn Hud a nillodd gwobr Tir na n-Og. Ac ers 2012, fel i ni gyd yn gwybod, fe yw'r Meiryn yn y Talwrn. Dyw Ceri ddim yn ddau wynebog, Ond uh, dau wynebog oedd testyn neu teitl i gyfrolau gath ei gyhoeddi yn y flwyddyn 2008. A dyna pam felly bod ddim o pen ddelw um, Waldo gyda ni heno, mae un pen yn ddigon yn fe. Sym eisiau Janws, ond un pen a ceri hwnnw. A felly gymrwyno ceri i chi a rhoi'r llwyfan felly i ceri i dreithi ni ar destun Helbul hunan. Ond jyst cyn hynny wedyn mae Mererid yn mynd i ddweud gair am y gyfrol newydd yma yn eiddo i Irwin George. Ie, yeah, diolch yn fawr iawn i ti, uh, Eirian. Ac i ni, um, fyna, Mererid, hopwyd yn aelod o Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd yn y Brifysgol yn Aberystwyth, ac i ni wrth yn bodd i gael fod yn rhan o'r bartneriaeth hon gyda chi Gymdeithas Waldo. O'n i'n gweud cabin criw, dyle chi nawr fod yn gobeithio am fanteithion, llond plated o rywbeth a rywbeth ifed. Sdim byd fel 'a 'da fi, ond mae gyda fi'r llyfr hwn, uh, ac i ni'n ddiolchgar iawn i Eirwyn Jor, uh, Eirwyn Jor, un o uh, lywyddion anrhydeddus Cymdeithas Waldo, sydd wedi roi'r llyfr hyfryd hwn at ei gilydd i gofio degawd o waith y gymdeithas. Mae'n cynnwys Bywgraffiad cryno o'r bardd, eh, darlu, rhai o'r darlithiau blynyddol, pigion, rhestr o'r cofebau a'r placiau, atgofion, straeon, hanesion, y tywys deithiau, anerchiadau cynhwysfawr, dadansoddiad o rai o'r cerddi a chasliad o ddyfyniadau gan y bardd i hunan yn y cefn. Ond ar y cychwyn, englyn gan Wyn Owens, uh,

Diolch yn fawr iawn, a noswaith dda i chi gyd. Yn enw i yw Ceri Wyn Jones, ac rydw i'n waldophobic. Neu o leia mi wen i, ac ar Emyr Llywelyn oedd y bai am hynny, neu yn hytrach ar ei ddarlith ardderchog e yng Nghaffi'r Emlyn, Tan y Groes, rhyw dri degawd nôl erbyn hyn. Darlith yn goleuo'r darnau tywyll yn mewn dau gau, nes bod y lle'n disgleirio. Nawr, mae yna man cyfadde, na weni yn yn ugeiniau cynnar yn gwybod rhyw lawer am waith Waldo. Weni di clywed amdano fe, wrth gwrs, ac wedi gweld y posteri, ac yn hanner cyfarwydd a'i, a'i greatest hits e. ond wedi ffili wneud pen na chwt o mewn dau gau chwaith, hyd nes i fi glywed Emyr Llew yn agor ffenestri'r gerdd led y pen y noson honno yng, yng Nghaffi'r Emlyn tan y groes. Ond wedyn, a phopeth yn mynd mor hwylus, fe wedodd e rhywbeth fel hyn. Allwch chi ddim deall mewn dau gau, allwch chi ddim gwerthfarogi cerddi Waldon iawn os nad ych chi'n gwybod rhywbeth am grefyddwyr ac athronwyr y dwyrain. Gulp. do'n i ddim yn gwybod rhyw lawer am grefyddwyr ac athronwyr y gorllewin, heb sôn am rai'r dwyren, ac mi es i, fel y bugeilied gynt, i ofni'n ddirfawr. Ond dwi wedi hen fadde i Emyr a'i rethreg e y noson honno, a dweud y gwir, dwi di mwynhau cnoi cil dros i sylwade fe a sylwade arbenigwyr eraill ar waith Waldo dros y blynyddodd, ond maen nhw wedi wneud i hytrach yn wyliadwrus, a dyna pam dwi ddim am gynnig dadansoddiad academedd o waith Waldo i chi heddi, rhag i'n anwybodaeth i o grefyddwyr ac athronwyr y Dwyren beri embaras i'r Gymdeithas ac i, i, um, i'r Adran Gymraeg yn Aber. Ond bydd ysbryd Waldo ym mhob sill o'r sgwrs a chyfeiriade at i waith e, yn enwedig yn y ran ola. Bydd cyfeiriade fyd at farddoniaeth Saesneg, a hynny'n gwbl naturiol ac ystyried taw un o'r ychydig bethe sy gan Waldo a fi'n gyffredin yw'r ffaith yn bod ni'n doi wedi astudio Saesneg yn Aberystwyth. Ond cyn y sgwrs, Dwi am ddarllen cerdd i chi. Cerdd sy'n cynnwys yr unig joc Waldo sy 'da fi. Y mae fy llyfr Waldo, Dail Pren, yn rhacs i gyd, ond er defnyddio Bostik a Copydex fel glud, a PVA a Pritstick, y mae fy nghopi bryw, jyst fel y tangnefeddwyr, yn dal tu hwnt i glyw. A phob lwc i'r cyfieithydd ar y pryd gyda um, dehongli'r joc na, os joc yn wir. Reit, gadewch i fi jeco bod popeth yn gweithio fan hyn, mae'n ymddangos i fod e, a fe glatiwn ni mlaen gyda'r ddarlith helbyl hunan, barddoniaeth a iechyd a lles. Ydy'r flwyddyn a hanner as hibo, gyda'i holl helbulon, yr helbulon arferol a fyddai wedi dod i'n rannu beth bynnag, a'r helbulon ychwanegol a ddath yn sgil y pandemig, ydy'r flwyddyn a hanner diwetha' 'ma wedi ware'r bêr gyda'ch synnwyr chi o amser, o union drefn digwyddiadau, o linell amser. Ydych chi fel fi yn ei chael hi'n anodd i gofio pryd yn union y digwyddodd pethau, hyd yn oed y pethau sy'n bethau o bwys? Ydych chi er enghraifft yn cofio pa ddigwyddiad o bwys rhyngwladol gallu gynnal ar Ionawr yr ugeinfed leni? Nawr, gan mod i yn gwyzfeistir um, mor garedig, dwi yn mynd i roi clyw i chi. A gan eich bod chi yn gryw mor ddiwylliedig, dwi'n mynd i roi'r clyw hwnnw ar y ffurf barddoniaeth i chi.

uh, yw, yw hwn, cerdd a weithwyd gan Amanda Gorman ar gyfer y digwyddiad dan sylw, ac a ddarllenwyd ganddi yn ystod y digwyddiad, sef, a dyma'r ateb i'r cwestiwn cwiz, seremoni urddo Joe Biden yn arlywydd yr Unol Daleithiau, neu, os oes yn well da chi, seremoni disodli'n swyddogol Donald Trump. Nawr, Dim ond tair ar hugain oed yw Amanda Gorman, a hi yw bardd cenedlaethol ieuenctid yr Unol Daleithiau, y cyntaf i ddal y swydd honno, ac fe droiodd The Hill Week Line, fel Gorman ei hun, yn, yn enwog dros, dros nos, ar garreg i drws ac ar draws y byd, fe darodd i neges hi dant, for there is always light If only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it. Ar adeg dywyll felly, yn hanes i phobl ac yn hanes y byd, canodd Amanda Gorman gan o obeth. Oherwydd, yn ôl y goel, Dyna mae pobl ifanc yn neud, yn tyfe? Neu fel mae Jay Glyn Davis yn ei weid, na sôn am helbulon byd. Am obaith y can mebyd, na sôn am helbulon byd. Am obaith y can mebyd. Ond pa mor wir yw hynny go iawn? Ai canu am obell y mae'n hieuenctid ni yn ei wneud? Os yw mhrofiad i fel athro Saesneg slower dydd i'w goelio, a a'm profiad i o hyd fel un sy'n beirniadu cystadlaethau llenyddol i bobl ifainc, bydden i'n dadle taw'r gwrthwyneb sy'n wir. Profiadau dirdynnol bywyd yw pynciau straeon a cherddi yn ieuenctid ni'n aml iawn, boed hynny'n fwlian ar-lein neu'n drais yn y cartre, yn yn ddibyniaeth ar gyffuriau neu alcohol, yn yn ofid am rywioldeb, am hunaniaeth. yn her, sôn am erthyliad, salwch angeol, gorbryder, iselder, galar, neu'n gynyddol, concern angerddol ac apocalyptaidd am ddyfodol y blaned. Na sôn am helbulon byd, am obaith y can mebyd. Ife rili, Jay Glyn Davies? Dychmygwch felly, gymaint yn fwy dwys fydd straeon a cherddi y genhedlaeth o bobl ifanc sydd wedi gorfod byw trwy gyfnod Covid-19, sydd wedi gorfod ymdopi ac amgylchiadau caethiwus a thorr calonus, a hynny ar yr adeg fwyaf bregus yn eu bywydau nhw. Pa ryfedd, fel dath i'r amlwg ar wefan Cymru Fyw wythnos diwetha, fod er enghraifft, Heddlu Gwent bellach yn derbyn 30 i 40 o alwadau'r dydd sydd yn ymwneud mewn rhyw ffordd â iechyd meddwl. Ond beth sydd â hyn oll i wneud â Waldo ac â darlith Waldo 'leni. Mae sôn bod Waldo ynte yn gwybod shwt beth oedd helbulon iechyd meddwl ar wahanol adege yn ei fywyd e, ac nid fe oedd yr artist creadigol cynta na'r ola i wynebu'r helbulon hynny wrth gwrs. A dweud y gwir, mae rhai yn hoff ohoni

Ond trywydd arall sy 'da fi. Ffordd trwy'r drain, chwedl Waldo'i hunan. Ac mae hwnnw'n cychwyn gyda sylw gath i'w wneud gan yr artist Meirion Jones, un arall o Fois Aberteifi, cofiwch. Sylw a wnaed ar wefan Cymru Fyw wythnos dwetha, eto fyth. Gofynwyd iddo fe pa un oedd 'i hoff lyfr e. A'r ateb, dail pren. Pam? A dyma'i ateb e, am fod cerddi Waldo yn fythol wyrdd ac yn gysur mewn adegau tywyll. A sgwrs am allu barddoniaeth i gysuro a chynnal pobl mewn adegau tywyll yw hon yn y bôn. Ond mae'n sgwrs hefyd am y ffaith bod cymaint o farddoniaeth yr oesoedd yn ymwneud â'r ymgais i ddod o hyd i gysur a chynhaliaeth, a honno'n ymal iawn yn ymgais gan y bardd i hunan i wylo am yr hyn mae Waldo'n ei alw y llonyddwch mawr. Y cyflwr hwnnw sy'n gostegu, yn tawelu, hynny yw, helbul hunan. Stillness of the Heart's Passions, chwedl Ares Thomas, neu chwedl, wel, fwy chwyddedig Wordsworth. Mae e yn sôn am yr that blessed mood in which the burden of the mystery, in which the heavy and the weary weight of this

Nawr, diolch i'r drefen, mae cydnabod mor gyffredin yw helbulon iechyd meddwl wedi dod yn rhywbeth mwy cymeradwy, a phwy feddylie fod gan Lywodraeth Cymru, o bawb, bellach ddogfen addysg sy'n profi hynny, oherwydd pwy feddylie fod iechyd a lles, health and well-being, erbyn hyn yn un o chwe maes profiad a dysgu y cwricwlwm newydd i Gymru, a dwi am ddyfynnu un o ganllawiau'r cwricwlwm newydd yma, un o'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ym maes iechyd a lles, a dwi am wneud hynny nid yn gymaint oherwydd y farddoniaeth, ond oherwydd i genadwri. So dyma'r datganiad i ddechrau. Mae'r ffordd rydym yn prosesu ein profiadau ac yn ymateb iddyn nhw yn effeithio ar ein iechyd meddwl a'n lles emosiynol. Ac wedyn mae yna esboniad pellach wedyn ynglyn â shwt mae'r maes yn gallu gwneud cyfraniad tuag atyn. Gall y maes hwn helpu dysgwyr i archwilio'r cysylltiadau rhwng eu profiadau, eu hiechyd meddwl a'u lles emosiynol. Wrth gael cyfleoedd i archwilio cymhlethdodau'r cysylltiadau hyn, galluogi'r dysgwyr i ddeall nad yw teimladau ac emosiynau'n sefydlog, nac yn gyson iawn. digon teg. Ac ymlaen. Bod yn ymwybodol o'n teimladau a'n hemosiynau ni'n hunain sy'n rhoi'r sylfaen i ni ddatblygu empathi, empathi, adnabod nes bod adnabod i chi a fi a Waldo. Gall hyn yn galluogi i ymddwyn mewn ffordd sy'n cefnogi iechyd meddwl a lles emosiynol eraill. A phwy all ddadle nad yw profiadau, wel, enbyd y deunaw mis dwetha yma wedi amlygu doethineb y penderfyniad i wneud cefnogi iechyd meddwl a lles emosiynol yn gilydd yn un o gonglfeini'r cwricwlwm. Cwestiwn mwy pryfoclyd wrth gwrs yw, sut mae diffinio iechyd meddwl a lles emosiynol wedyn? A chwestiwn mwy pryfoclyd fyth yw, sut mae wneud yn siŵr nad yw blaenoriaethu iechyd meddwl a lles emosiynol un plentyn mewn dosbarth yn arwain at ddiystyru neu beryglu iechyd meddwl a lles emosiynol plentyn arall neu blant eraill neu athrawon. Sy'n ffurf arall, wrth gwrs, ar un o hen gwestiynau'r moesegwyr, sef sut mae sicrhau nad yw blaenoriaethu lles yr unigolyn yn gwneud drwg i les y gymdeithas ehangach, ac fe fuodd cyfnod Covid yn gyfnod o ail ystyried perthynas yr unigolyn um, a'r gymdeithas, a'r byd uh, o'n cwmpas ni. Achos lawer o bobl, achos i ddweud, fel Waldo uh, yn cwmwl haf, nid oes acw, dim ond fi yw yma, fi heb dad na mam na chwiorydd na brawd, a'r dechrau a'r diwedd yn cau amdanaf. Ac wrth i'r byd a'i frawd gadw pellter yn ystod y cyfnodau clo, mor eironig ac eto mor wir wedyn, oedd tystiolaeth Waldo yn y ddau barc, mor agos at ei gilydd y deien. A dweud y gwir, dethon i'n fwyfwy ymwybodol o beth yw e i fod yn unigolyn, yn unigol, yn unig, yn un. A hynny mewn byd a oedd eisoes yn sgil, wel, datblygiadau digidol, um, wedi hen ganiatau i ni fyw mwy a mwy o'n bywydau gyda llai a llai o ymwneud uniongyrchol, o ymwneud yn y cnawd a phobl eraill. A'n bod ni wedi mynd i gredu yn bod ni'n greaduried mwy hunan gynhaliol nag o'n i go iawn o bosib. Pa ryfedd taw'r apel at yn lles ni fel unigolion, nid lles yn cymunedau neu les y gymdeithas ehangach, yn aml yw llais mwyaf llafar a mwyaf hiawdl yn hoes ni. Yn ddadlennol iawn, mae gan yr Observer golofn yn trafod materion iechyd a lles a lifestyle. A beth yw teitl y golofn? Self and well-being. Yr hunan eto fyth. Ac er yn bod ni'n llwyddo i oroesi cyfnodau o ymwrthod â chymdeithas o, o hunan ynysu, um, o, o brofi mor hunangynhaliol y gallwn i fod. Siawns nad yw geiriau John Dunn, um, geiriau John Dunn o ddechrau'r ail ganrif ar bymtheg, o gyfnod arall a wydde beth oedd byw gyda'r pla. bod rhain, y geiriau hyn, yn para'n wir, a maen nhw'n eiriau cyfarwydd, dwi'n gwybod hynny i chi. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as any manner of thy friends, or of thine own were. Any man's death

yr offeiriad a'r bardd yn gweld i hunan fel rhan o'r rhwydwaith dirgel hwnnw sy'n cydio pob dyn byw, cymod a chyflawn we, ma fi, tydi, efe, ma fi, tydi, ynghyd, er holl raniadau'r byd, a siawns nad rwydwaith dirgel tebyg wedd Wordsworth yn ei weld ar waith hefyd. There is a dark, invisible workmanship that reconciles discordant elements and makes them move in one society. Cofiwch chi, Mae, mae sawl un wedi itha mwynhau'r cyfnod ma o lonydd ac unigedd, o fedru ffoi o ŵydd pobl, oherwydd dyw cymdeithasu wyneb yn wyneb a chyd-ymffurfio â mân defode cymdeithas ddim wastad yn beth rwydd i bawb. A dweud y gwir, mae'r syniad o fynd i fyw ar ynys yn ddigon apelgar withe, wedi'r cwbl, llefydd braf yw Ynysodd, yn sicr felly Ynysodd y Beirdd, jawch, roedd Tŷ Gwyn Jones am neidio mewn cwch bob cyfle cele fe. Pe cawn i egwyl ryw brynhawn mi awn ar draws y Genlli a throi fy nghefn ar wegu'r byd am bryd ar Ynys Enlli. Ac i beth? I brofi hedd y bedd, meddai fe. A dwys dangnefedd, beth bynnag, yw hwnnw. Sgwn i wedi'r cwbl. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dwys dangnefedd a jyst tangnefedd normal? Wel, ewch chi ynys yn enlli, fe gewch chi'r ateb, mae'n siŵr. Ac os nad enlli, wel, beth am ynys y fallon, draw dros y don? Mae bro dirion nad eri cwyn yn ei thir. Yr ynys sy'n ymgorffori holl ddelfrydau cenedl y Cymru. yr ynys na fuodd eriod, wrth gwrs. Ac os oedd dianc i ynys yn ddigon da i un o feirdd Cymru, wel yn sicr oedd e'n ddigon da un o feirdd y gwyddelod o'r un cyfnod. Ac roedd ganddo fe ynys go iawn um, mewn golwg. Um, A buodd e'n ymweld â'r ynys ma, sawl gwaith pan oedd e'n blentyn. Sgwn i faint ohonoch chi sydd yn adnabod y darlun dwi newydd i roi um, ar y sgrin yn gwybod pa ynys yw honno. Yn ni'n gweld y cwch wrth y lan ac yn ni'n gweld yr, yr ynys, yr ynys werdd iawn uh, yn, yr, yn y cefndir. Nawr, dwi'n gwybod fydd rai o chi'n sgrechen y trwch miwt. Taw y le gael y funis ffri yw hwnna. Yeats wedi sgwennu cerdd enwog am, am, am, am, am Danny. I will arise and go now and go to Innis Free and a small cabin build there of clay and wattles made.

I hear it in the deep heart's core. Er i fod e'n byw yn nilyn ar y pryd, er i fod e'n sefyll on the pavement greu, mae Innis Free, a'r cwbl mae Innis Free yn ei olygu iddo fe, yn bresenoldeb byw ac adfywiol yn ei galon e. Dyw e ddim yn llythrennol yn, yn bwriadu araiso a gowo nawr i'r ynys yn loch uh, dil. Nid y lle go iawn, ond yr atgof o'r lle go iawn sy'n ei gynnal e. Ac, ac nid Yeats oedd y bardd cyntaf, ife, na'r un ola, i gael ei gynnal gan atgofion, yn enwedig felly atgofion o, o, um, um, o leoliadau penodol y myd natur, ac roedd gan Waldo ynte i ynys heddychlon. nid yr un yn y gerdd o Bridd, yr un y tu hwnt i Gergwln, a'i pherffaith ddiffeithwch oer, nid honno, na, ond yr un sy yn awdl Tŷ Ddewi. Ac mae yna ddyfyniadau yn dos e cofiadwy iawn o'r, or awdl hon sy'n ymwneud â'r un peth ac oedd Yates o bosib yn wylo, ac felly, ond falle falle ddim 'fyd. 'Na ble oedd Waldo'n dweud fod 'na hafan distawrwydd, a'r hafan distawrwydd y dwfn dosturi. Dyma lle'r oedd y dyfnder tawel, a mae'n ddiddorol, na ddoi air sy'n troi lan yn aml yn Waldo, dyfnder a tawel. Mae po, rai pobl yn jengid er mwyn tawelwch yn ose. Mae jengid ar gyfer heddwch yn beth arall, ond dyw heddwch yn rhywbeth sydd yn dod o rywle arall. I wedi gwir, mae Manda Gorman yn ei cherdd i, um, yn sôn, uh, we have learnt that quiet isn't peace. Mae nhw'n wahanol, ond neu, dwi ddim wedi dod yma i ddadansoddi gwaith Waldo. A wedyn, y dyfyniad hwn, rhyw hen dangnefedd fel gweddi ddirgel, mae anwes dawel am Ynys Dewi. O, mae anwes dawel am Ynys Dewi. Mae yna hen draddodiad, wrth gwrs, o ganu cerddi sy'n sôn am yr union heddwch hwnnw, yr heddwch na sy, sy'w deimlo yn nofn y galon, er gweitha gofidiau'r galon honno fel arall. Ond o'n i'n awgrymu'n gynharach, nid dim ond y lleoliadau byd natur neu atgofion am fannau penodol sy'n medru cynnig cysur a chynhaliaeth i ni ar adegau tywyll. Dyma hefyd mae barddoniaeth ei hun yn gallu gynnig i ni. Ac fe welson ni hyn yn ymarferol iawn yn ystod cyfnod Covid, trwy gyfrwng menter cerddi Corona er enghraifft, lle rannwyd cerddi ar-lein ar ffurf fideos o bobl yn darllen neu'n perfformio cerddi gyda'r bwriad o greu cysylltiad, o ddifyrru a chodi ysbryd, o, o gysuro a chynnal mewn cyfnod tawel Rhag beth oedd Waldon i alw yn ddifeithwch pryder ac ofn. A phan glywes i am fenter cerddi Corona gynta, mae rai fi gyfadde. Mae Emily Dickinson, ddaeth i'n meddwl i uh, gynta a dweud y gwir wrthoch chi, a, a cherdd arbennig o'i heiddo hi, cerdd fer. If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. If I can ease one life the aching, or cool one pain, or help one fainting robin into his nest again, I shall not live in vain. A cham mod i wedi bod yn sôn am Yeats, beth am y cyngor hwn i fardd gan W.H. Auden yn ei gerdd enwog iawn e, Er Cof am W.B. Yeats, cerdd gall ei chyhoeddi ym 1939 a'r byd ardrothwy rhyfel fel i ni'n gwybod erbyn hyn.

Turin Joyce. Ie, difyr yndyfe, still persuade us, Turin Joyce. Ac mae'n anodd yn diwe, yn sgil yr anogaeth honno, i bido a gofyn, oce, okay, ai dyma felly yw diben barddoniaeth, sef dwy'n perswad ar y darllenydd i orfoleddu? Ac a yw hynny'r un peth â hyn wedodd Meirion Jones am gerddi Dail Pren, sef eu bod nhw'n rhoi cysur mewn adegau tywyll? Felly, os na chewch chi unrhyw beth arall o'r ddarlith hon, i chi'n disgwyl nawr ateb i'r cwestiwn, beth yw diben barddoniaeth? hynny yw, beth yw ei diben hi heblaw am arteithio disgyblion ysgol? Ac i'm helpu gyda'r dasg hon, dwi am ofyn am gymorth tri hen gyfaill i fi, sef Simwnt, Iolo a Robert, ac un cyfaill mwy diweddar a dweud y gwir wrthoch chi, sef Kendrick. Ewch i weld beth oedd dan nhw i weid. Simwnt fychan, nôl â ni. Ni wnaed cerdd, ond er melyster i'r glist ac o'r glist i'r galon. Bydd caredigion barddoniaeth Gymraeg yn gwybod yn iawn am y dyfyniad da. Mae honna'n cael ei, cael ei defnyddio'n aml Gan feirdd, gan feirniaid, gan athrawon barddol a dweud y gwir. Ie, ond er melyster i'r glust, ac o'r glust i'r galon. I ni meddwl mai peth Cymraeg iawn yw, yw hynny. Gawn ni weld. Diben cerdd, meddai Olo Morgannwg, Iolo Morgannwg, cyfrinach beirdd Ynys Prydain. Diben cerdd yw gwellhau deall, helaethu gwybodaeth, gwellhau myfyrdod ac athrylith, a llawenhau'r galon a'r meddwl yn ddi-bech feddylyfryd. Meddyliwch, gwella deall, gwella myfyrdod, gwella hyd yn oed asrylith, a llawenhau'r galon a'r meddwl yn ddibech feddylfryd. Iawn, lan â ni. Robert Frost wedyn. There are only three things, after all, that a poem must reach, the eye, the ear and what we call the heart or mind, it is the most important of all to reach the mind of the reader, and the surest way to reach the heart is through the ear. Yn yw e'n ddiddorol nad yw e, Robert Frost, yn tynnu'r gwahaniaeth rhwng the heart or mind, a hyd yn oed yn fwy diddorol, Trwchwch ei frawddeg ola fe, And the surest way to reach the heart is through the ear. Trwchwch ar ein gynta 'to, ni wnaed cerdd ond er melyster i'r glust ac o'r glust i'r galon, tair canrif o flaen Frost, ro'dd Simwnt fychan wedi dweud hynny wrthon ni. A wedyn Kendrick Lamar, a fel ma' Cymdeithas Waldo yn gwbod yn iawn, Kendrick Lamar yn amlwg iawn ym myd rap. A dyma ddwedodd e am i, am i grefft a'i alwedigeth e, My whole thing is to inspire, to better people, to better myself forever in this thing that we call rap, this thing that we call hip-hop. ac wrth gwrs, fel i chi'n gwybod, allwch chi ddim gwerthfawrogi gwaith Kendrick Lamar os nad i chi'n gwybod rhywbeth am grefyddwyr ac athronwyr y dwyren. Nawr, o edrych ar, ar rein, y pedwar dyfyniad, wel, hyd y gwelai, mae barddoniaeth felly yn ymwneud â, â chyffwrdd â'r darllenydd, boddhau'r darllenydd, llawenhau'r darllenydd, gwella'r darllenydd ac mae gwella mor amwys yn dyw e? Ac wedyn ysbrydoli'r darllenydd. No pressure felly fyna feirdd. Um, ond i ba raddau gallwn ni ddisgwyl um, fod barddoniaeth yn mynd i bara i fod yn bresenoldeb mor gadarnhaol pan fo'r byd mawr o'i chwmpas i fel tase fe'n dyrchafu gwerthoedd sydd yn wrthyn i awduron y farddoniaeth honno. Dwi'n cofio darllen erthygl gan Neil Astley, um, mae e'n flynyddoedd nôl erbyn hyn, a dweud y gwir, ac o dde, o dde yn dyfynnu bardd arbennig iawn um, wrth drafod yr union fater hwn fel mae'n digwydd. A Seamus Heaney oedd hwnnw, arwr mawr i fi, mae rhaid i fi gyfaddau. A dyma oedd, da, oedd Asting yn, yn ei ddyfynnu ynglyn â Heaney. Heaney thinks that poetry has a special ability to redress spiritual balance and to function as a counterweight to hostile and oppressive forces in the world.

Diawch eriod. Does na'r un bardd o Gymro sy'n ymgorffori hynny'n well na Waldo, dybiwn ni. Ond beth am yr honiad na, bod darllen barddoniaeth yn, yn medru bod o gymorth i'r sawl sy'n profi cyfnodau o helbulon iechyd meddwl. Wel, dair blynedd nôl, coeddwyd cyfrol o'r enw a year of reading aloud, 52 poems to learn and love. Uh, fe golygwyd hi gan Georgina Rogers ac ymysg y pethau, y pethau mwy anodedig am y flodeugerdd oedd fod y rhagair wedi ei llunio gan wraig o'r enw Rachel Kelly, un sy'n diodde o orbryder ac sydd wedi treulio cyfnod mewn ysbyty meddwl. yn ôl i chyffes hi hunan. Pan mae'n teimlo'n wobli i hansoddai'r hi, mae'n adrodd llinellau o farddoniaeth iddi hi hunan, drosodd a thro, er mwyn i isadio i hunan, i chynnal hi a'i hannog i ymlaen, ac mae'n esbonio ni rhagair taw reswm mae'n neud hyn yw am taw dyna nath hi mam hi pan odd Rachel ar i gweitha yn yr ysbyty ac ar fin colli gafel yn llwyr she would drip feed me lines of poetry it was like chicken soup for the soul Mae ganddi gof, er enghraifft, o glywed i Mam yn sibrwd yn ei chlust linellau o gerdd George Herbert, The Flower, cerdd sy'n sôn am adnewyddu ac ail eni. Grief melts away like snow in May, as if there were no such cold thing. a'r hyn oedd yn rymus, medda Rachel, oedd bod Herbert yn disgrifio trallod oedd, ond yn disgrifio hefyd adferiad neu iachad. Fe ath hi'n ffasiynol bellach i feddygon, seicolegwyr, gofalwyr cymdeithasol, argymell darllen barddoniaeth fel ffurf ar therapi, yn rhan o'r hyn sy'n cael ei alw'n bibliotherapi, mae'n debyg, ac fe ddath rap therapi uh, yn bell erbyn hyn fyd. Ond, go bryn fod y sylweddoliad fod geiriau yn gallu cysuro a chynnal ac adfer yn bell dweddar chwaith. A bydd y reini o'ch chi, fel fi, a ddarllenodd yn y chweched dosbarth, Samson Agonistes, yn gwybod yn iawn am hyn. A bydde 'nhad i ddim yn maddau fi se'n i ddim yn dyfynnu Milton o leia unwaith yn ystod y sgwrs hon. Dyma fe. Dyma beth oedd da Milton i weud. Apt words have power to swage the tumours of a troubled mind.

uh, mi wedodd e, os gofiau'n iawn, um, am Wordsworth oedd e, o oh ie, yeah, a medicine for my state of mind. Dyna oedd i ddisgrifiad e o, um, o, um, o waith Wordsworth, o'r effaith gafodd Wordsworth um, arno fe. Felly, power to swage the tumours, balm to fester wounds, um, medicine for my state of mind. A beth wedyn, yn ôl y sôn, beth oedd yn, yn eistedd yn sefyll uwch, uwch law y drws uh, i lyfrgell Ramesses yr ail yn Thebai. Welodd hwn, hwn yw'r man sy'n iachau yr enaid. Ond sgwn i felly, pa fath o gerddi sydd yn, sydd yn gallu cynnig cysur a chynhaliaeth i ni? Ai'r cerddi hynny chwedl Auden sy'n yn perswadio ni? i orfaleddu, er gwaetha popeth arall. Y cerddi sy'n cynnig i ni gip ar rywbeth gwell nag amgylchiader presennol. Y cerddi hynny lle bo, wel, lle bo gobeth yn feistir. ac mae hwn yn un enwog yn diwe, Dic Jones, ymlaen, erna wn ymhle, mae gemog gwmwl hardd i odre uwch yn niwl, a diwch ne, darn o'r hael, draw, yn rhywle. A beth yw gobeth ond y ffydd ddall honno y daw pethe'n well, a phan ni'n i arren mwyau isel, dyna ni'n awyddus i'w glywed. Yn absenoldeb tystiolaeth solet, tystiolaeth solet yn yr achos hwn bod pethe'n mynd i wella, mae'n rhaid wrth obeth, wedyn, um, Chwedl Emily Dickinson, to, Not knowing when the dawn will come, I open every door. Dwi'n derbyn, wrth gwrs. Yn achos y sawl sy'n meddu ar argyhoeddiad crefyddol dwfwn, nad ffydd ddall sy'n cynnig y gobaith hwnnw o gwbl. Ac mae'r arbenigwyr go iawn ar waith, a bywyd Waldo, wedi hen ddangos i ni sut mae'r argyhoeddiad crefyddol dwfwn hwnnw yn amlwg yn ei gerddiau. Ond i'r darllenwyr hynny na fydd o bosib yn rhannu'r un argyhoeddiad neu'n rannu'r un cefndir, mae syniad 'da fi bod cerddi Waldo yn cynnig math arall o obeth hefyd. Y gobeth um, a ddisgrifiwyd gan um, Seamus Heaney, gan arall eirio, os dwi'n deall yn iawn, uh, Fatslav Havel. Dyma oedd y geiriau.

Falle fod e'n gamgymeriad, meddai Ray, i sôn fod cerddi Waldo yn gallu cynnig y math arall o obeth hwnnw i ni. Falle bydde fe'n nes ati 'sen i'n dweud bod llinelle o gerddi Waldo yn cynnig y math arall o obeth hwnnw. Oherwydd, ac fel y gwelson ni'n esiampl Rachel Kelly yn gynharach, pytiau o gerddi yw'r hyn y mae pobl yn dwyn i gof ac yn ei hail-adrodd. Yn y llinellau unigol mae'r cysur a'r gynhaliaeth yn aml, a dweud y gwir, mae cerddi cyfan yn gallu bod yn bethe danllyd i bobl, yn enwedig felly cerddi astrus. ac ydy e'n saff i fi weud wrth annerch Cymdeithas Waldo o bawb nad yw pob llinell o bob cerdd o eiddo Waldo mor hawdd â hynny i'w deall, mor hygyrch â hynny, mor accessible Gyda llaw, roedd gan Jeffrey Hill y bardd rant ardderchog yn erbyn y sawl oedd yn cwyno bod i gerddi fe hytrach yn, yn anghygyrch. Rant oedd yn cynnwys y frawddeg anfarwol hon. Public toilets have a duty to be accessible. Poetry does not. Ond wyddoch chi, yn achos cerddi Waldo, mae hyd yn oed y darnau nad un nhw fel hoel ar bost yn gallu'n cyffroi a'n gwefreiddio ni, oherwydd mae Waldo'n un o'r beirdd hynny sy'n gallu bathu gwirioneddau, hyd yn oed os nad yw'r darllenydd wastad yn siŵr beth yw i ystyr nhw, na chwaith yn gwybod odyn nhw'n wir ai pido. Dw i ddim yn gwybod, er enghraifft, cweit beth yw ystyr y llinell, daw'r brenin alltud a'r brwyn yn hollti, ond diawch mae'n codi gwallt y mhen i bob tro dwi'n i chlywed hi neu'n i ail adrodd hi i fi'n hunan. Waldo yw awdur adnoddau gwreiddiol gorau'r Gymraeg. Adnoddau, adnodau sy'n cynnig her

Milton. Llinellau sy'n llawenhau'r galon a'r meddwl chwedl Iolo Morgannwg. Llinellau sy'n yn perswadio ni, chwedl Auden, i orfoleddu. Adnodau i ni ailadrodd nhw i ni'n hunan, hunain pan i ni'n teimlo'n wobli. at ddefnyddio gair ardderchog Rachel Kelly. Adnodau slogan ac an, sloganeg ansemau Waldod. Rhannwch ar rai o rein i chi'n gwybod rein, i chi'n gwybod rein by heart yn di chi. Swn i'n an y crowd gyda llaw, quiz fydde hwn, o ba gerdd mae bob un yn dod. Reit, nid oes yng ngwreiddi'n bod un wywedigaeth. Oh. Geiaf ni fydd tragyfydd, daw'r wennol yn ôl i'w wyth. So dde, daw'r wennol yn ôl i'w wyth. Yn yr un ysbryd, daw dydd y bydd mawr y rhai bychain, daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr. Daw'r adar can wedi'r dracin, dracinoedd. Gryndwch ar sicrwydd me, a dyfod y byd i'r dyfnder dedwydd y dyfnder na to. Gwyddom gan ddyfod yr eiliad ein geni i'r awr, a beth newn ni pan gewn ni geni i'r awr na? Wel, newn ni gadw'r mir ag y bwystfil, newn ni gadw'r ffynon rhag y baw, newn ni gadw ti mewn cwmwl tystion, cadw neuadd fawr o'n cyfyngfuriau, cadw ffordd trwy'r drain. A chi'n gwybod beth? Fi oedd na fenter wych eleni lle oedd pytiau o Waldo yn cael eu gosod yn dron nhw uh, o, o, o frige coed. Diawch, mae eisiau mynd mewn i, i, i Waldo'r abilia yn fwy, dwi'n credu. Rwy'n yn America yn neud arian mas o ddyfyniadau Emily Dickinson ffora gyda llaw, gyda'r gwaith celf na, o mwy o adnodau sloganau cyn i ni orffen. Yng nghanol oesol ryfel ddihangel y mae hedd. Mae gwirionedd gyda nhad, mae maddeiant gyda mam. Sa'n siŵr bod fi'n deall e, ond diawch eriod, mae e'n gweithio i fi. Pa werth na thri yn wawd, pan laddo dyn i frawd. Tosturi o ser uwch yn pennau, a mynedd o brydd, dan yn traed. Fe beri iaith a chartref y brython, bydd cynnal nerth a bydd cynnal canlyn Arthur. Bydd mwyn gymdeithas, bydd eang i'r yddas, bydd mir i'r ddinas, bydd terfyn traha. Bydd cyfeillach ar ôl hyn. Yn fwy na dim, mae Waldon yn atgoffa ni o'r hyn wedodd Amanda Gorman. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. Er dyrnu'r mynyddoedd, er drysu'r helynt a'n hap, ti, ti yw'r eiliad o olau. Ac os yw llunwyr cwricwla yn ysgolion ni, os y'n nhw'n awyddus i fanteisio ar bosibiliadau barddoniaeth wrth flaenoriaethu iechyd meddwl a lles emosiynol y genedlaeth nesa'. Sdim angen edrych yn bellach na cherddi Waldo. Yn wir, bydden i'n dadle bod gwaith Waldo ohono'i hun yn gallu bod yn dawel os degwr helbul hunan. Diolch i'r Gymdeithas a'r Brifysgol am yr anrhydedd aruthrol o gael draddodi'r ddarlith hon. A diolch i chi gyd am wrando. O, wel, Ceri Bach, diolch yn fawr iawn i ti. Lliniaru helbul hunan, ie wir, the tumours of a troubled mind. Ti wedi agor y bartneriaeth hon rhwng dda ni a'r gymdeithas a dechrau'r penwythnos mewn ffordd cwbl arbennig. Wedi mynd â ni o, o, o, o hip-hop i hini, o Wlad Groeg i Ynys Dewi, o John Dunn i Emily Dickinson, a Waldo yn y canol. Ac mae'r sôn am y cwricwlwm yn rhoi cyfle i fi i annog unrhyw un sy'n gwrando, neu os ych chi'n nabod rhywun falle mewn ysgol neu rhywun hun, sy'n ar yw hanner ffansi dod i'r brifysgol i astudio'r Gymraeg, anogwch nhw, da chi. Mae gyda ni, ac i ni'n diolch i Deulu Waldo am hwn, gyfle arbennig Bwrsariaeth Waldo Williams sy'n cynnig 500 punt i helpu myfyriwr ar ei daith o astudio gyda ni, ac fel i chi'n gallu gweld, i ni'n gallu gosod y Gymraeg mewn cyd-destun mor gyfoethog, ond nid fi sy'n cael y fraint o ddiolch i ti, felly dwi'n mynd i basio'r awene yn ôl i Eirian, gyda diolch personol iawn. Wel, gwych iawn, popeth i ni 'di dderbyn heno. Mae 'di bod yn awr ath i ry gloi o lawer yndo? Hedfan hibo. Yy, noson fel byddwn ni wedi disgwyl, a ma' Ceri yn ôl i arfer i roi gyment o bethe i ni feddwl amdanyn nhw. Wedi gweu y cyfan yn grefftus tu hwnt o'r dechre i'r diwedd. I ni'n gwerthfawrogi uh, Ceri, ac i ni'n uh, gwerthorogi bod ti wedi anrhydeddu'r gymdeithas gyda yr holl waith baratoi a'r holl ymchwil yna i gyflwyno'r cyfoeth i ni wedi cael heno gyda ti yn y ddarlith arbennig yma. Ga i ddiolch i chi fel cynulleidfa am ymuno gyda ni. I ni'n gwerthorogi cael o'ch cwmni chi er bod ni ddim yn rhyw weld yn gilydd na cymdeithasu gyda'n gilydd fel i ni'n arfer wneud, ond um, I ni'n hynod o falch i gael o'ch cwmni chi i gyd. A diolch am y trefniadau. Mae yna weithio diwyd wedi bod yn y cefndir i sicrhau bethau fynd fel watch. A mae e wedi mynd fel watch. I ni'n gwerthorogi yr holl waith. Mae yna dîm arbennig o dda mewn perthynas â'r gymdeithas yn sicrhau bod bob tic yn un cadarnhaol, bod popeth yn mynd yn hwylus. I ni'n gwerthorogi yr holl waith mae i gyd. A blwyddyn nesa, wel, gobeithio y byddwn ni'n gallu cwrdd â wyneb yn wyneb. Ond os na byddwn ni, fe fyddwn ni'n cynnal noson fel ni'n dynid heno ar Zoom. Diolch i chi gyd, a nosweth dda, a phob hwyl.